Salam dostlar ýene men Yzzetgul Adyl Ýalkym TV kanalynda siz mähriban doganlarymyzyň we gadyrly görüjileriň diňleýjileriň hytmatyňyzda karar tapdym. Umyt etýän nirde bolsaňyzam hemmeleriňiz sag salamatlykda ýaşap ýören bolsaňyz diýip. Dostlar bilşiňiz ýaly biz Ýalkym TV kanalynda biraz gijikdirýäris. Näme üçin diýende, biziň üsti-düwi müşgillerimiz, gynçylyklarymyz bar. Olary ýerleşdirjek bolup, düzlejek bolup biraz güýmenýäs we hytmatyňyza biraz gijräk gelýäs. Dostlar, indi üsti-düwünam takryban gurşap bolduk. Inşallah hemişe sizleriň hytmatyňyzda ýene karar taparys we türkmençilik hakynda hemişe gürleşdirip durarys. Onda bolsa dostlar, bul programda ussat Abdyrahym Oraz agamyzyň öz seslerinde we öz şiirlerini diklum eden wideolaryny sizlere hödürläris, sizler bilen bile paýlaşarys. Onda bu sen wagtyňyzy köp almaýas, barýas ussat Abdyrahym Oraz agamyzyň şiirlerini we öz seslerini diňleýäris. Ondan soň wideomyza dowam ederis ýene.
Silsiledaryň bolaýyn. Gulpagyň ujuny ber silsiledaryň bolaýyn. Bir gülüp bak maňa jan aşygy zaryň bolaýyn. Isleseň ýanyma gel ýa-da meni çagyr sen. Gije-gündiziň bolup, leýlu-naharyň bolaýyn. Sen gülüm bolsaň eger, köýüňe men baglanaýyn. Sen gülüm bolsaň eger, köýüňe men baglanaýyn. Täzelikleriňi görüp, pasly-baharyň bolaýyn. Täzelikleriňi görüp fasly baharyň bolaýyn. Hem kabul etseň eger sen meniň yhlasymy ýar, Iki dünýada seniň wepaly ýaryň bolaýyn. Her şafakgat eýleseň sen bir demi bu oraza Hem wefadaryň bolup namysy aryň bolaýyn.
Hawa dostlar bizler Ussat Abdyrahym Oraz agamyzyň şiirlerini we öz sesleri bilen diňläp geldik. Umyt etýän sizlere ýakymly tamam bolan bolsa diýip, dogrudanam oňat edip ýazypdyrlar we oňat diklum edipdirler. Oňat sesleri bilen. Indi bolsa ýene bir şiirlerini diňleýäris. Şiiriň unwany Ak bolsun. Bul şiiri hem diňleýäris. Bu şiirden soň hemmeleriňiz bilen hudaýalaşmaly bolýarys. Onda ýene intizara goýman, ikinji şiirlerini hem birlikde diňleýäris.
Ak bolsun Ilimiň gazanynda palaw hem bal gaýnasyn Her bir dürli nymatlar köpden hem bol gaýnasyn. Men iýsem ýa iýmesem, ilim mydam dok bolsun, Mydam ýörüljek ýollar endigan hem ak bolsun. Uruş ody ýogalsyn, Alla rahatlyk bersin, Doly-bütin erkinlik hem parahatlyk bersin. Hoşluk toýlar tutulyp, ilim hoşu-şat bolsun, ilat etgeli gelip, dünýämiz abat bolsun. Şonda bolar Orazyň göňli hem ýüregi şat, şonda bolar bu başym her dürli gamdan azat.
Hawa dostlar bu günki programmaz ussat Abdyrahim Oraz agamyzyň şiirlerinden iki şiirinden ybaratdy. Muny hemmelerimiz birlikde gördük. Onda bolsan wagtyňyzy almaýarys. Erteki programmyzyň ugruna çykýar. Sizler hem bize kommentde ýazyň. Bizler bilen hemkarlaşyň nämeniň hakynda bolsun. Köpräk köşüş ederis türkmenleriň däbi-dessurlary barasynda ýiti gidip barýan serheňleri barasynda Sizlere aýdyp geçsek diýip. Onda bolsan wagtyňyzy köp almaýarys ýene gelejek wideo çenli her birekliňizi gudratly güçli Allatagala tabşyrýan nirde bolsaňyzam hoş sag boluň Alla ýarlygyňyz bolsun.